ואירא אל אברהם, זאגט רש י, רש י ברענגט דעם מדרש רבה, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה, חבל על דעבדין ולא משתכחין, הרבה פעמים הגלייסי על אברהם ויצחק ויעקב באיל שדי, ולא הודעתי להם כי שמי ה', כשם שאמרתי לך, ולא יאריך עמידותי', די מדרש איז מאריך דא באריכות. בפשטות די לשון פון מדרש איז דער אייבישטער קומט מיט טענות צו משה רבינו פארוואס פאר אברהם ביך מיך קיינמאל נישט נתגלה געווארן נישט פאר יצחק און נישט פאר יעקב באופן גלי אזוי צו ווי צו דיר און דו קומסט נאך מיט טענות שבעים פנים לתורה קען מען פארעזשאן. דער אייבערשטער וויל זאגן אברהם אבינו, וויל מחזק זיין, ואעירו אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, איך האב מיך באוויזן פאר זיי, איך האב מיך קיינמאל נישט נתגלה געווארן צו זיי, שמי ה' לא נודעתי להם, אבער צו דיר, וויבאלד דו האסט פארלאנגט, דו האסט דיך מיט מיר געוואקחנט, שטייט, זיבן טעג האט דער אייבערשטער געהאט וויכוחים מיט משה רבינו צו עס זאל אויסלייזן צו נישט, משה האט נישט געוואלט, דער אייבערשטער האט זיך געבייזערט אויף אים פארוואס וויל ער נישט גיין און ער האט געהאט ענווה, נישט געוואלט, געשפירט ער קען נישט גיין, דער אייבערשטער וויל אים זאגן, אדרבה, דו ווייל דו האסט מיך אזויפיל אויסגעפרעגט, זיבן טעג ביסטו געשטאנען און זיך, דו האסט נישט געוואלט גיין, האסט מיך געפרעגט, אז איך וועל גיין צו די אידישע קינדער און איך וועל זיי זאגן אז דער אייבערשטער וויל זיי אויסלייזן, און זיי זאלן מיך פרעגן, וואס איז דער נאמען פון באשעפער? ויאמר אלוקים אל משה אהיה אשר אהיה, דאס זאלסטו זאגן, זאלסטו זאגן די ווערטער, אהיה אשר אהיה, דאס איז שם השם, איך בין מיט אייך, איינמאל און נאכאמאל, אהיה אשר אהיה, איך וועל זיין מיט ענק, יעצט און שטענדיג. איז דאס וואס משה רבינו האט זיך געוואקחנט מיט דער רבונו של עולם איז געווען פארקערט, דער אייבערשטער האט פון דעם הנאה געהאט. זאגט פאר פאר די אבות הקדושים האב איך מיר נאכנישט נתגלה געווארן, אבער דו וויבאלד דו פארלאנגסט, דו האסט געבעטן און דו בעטסט, אדרבה, אז דו בעטסט אזויפיל, פאר דעם אליין, אז דו בעטסט אזויפיל, פאר דעם אליין וועל איך וועל איך דיר מגלה זיין, אויך האט נישט נאר ער האט געבעטן און אזויפיל פארלאנגט פונעם רבונו של עולם פרטים און פרטי פרטים, נאר ער האט אפילו געהאט טענות כביכול, ער האט געזאגט רבונו של עולם איך זעה נאכנישט קיין ישועה, אדרבה פארוואס העלפסטו נישט, איז דער אייבערשטער האט עס געהערט שטייט גלייך אויפן פלאץ. וגם הכי מוסי אז וגם איז פשט, קודם כל איינס איז זייער גוט אז די האסט געקומען מיט מיר צו מיר מיט טענות, זייער גוט אז די ווילסט די פארלאנגסט הילף, און נאך א זאך וגם הכי מוסי אז בריסי איתם ליימו אל עושה את הארץ כנען, איך האב עס שוין געגעבן, וגם אני שמעתי איך הער צו, גם איז לשון אויכעט, חוץ פון דעם וואס די האסט פארלאנגט און אידישע קינדער האבן פארלאנגט ביז יעצט, די עיקר איז ווייל די האסט פארלאנגט, איז וגם אני שמעתי, איך הער צו אויך די נאקת בני ישראל אשר מצרימה אבידי עם עוזם, והוא אזכר את בריתי, לכן אמור לבני ישראל אני השם, פארדעם וועל איך זיי טאקע העלפן. וויבאלד דו פארלאנגסט די מוסר השכל איז געוואלדיג, אז אדרבה פון די פרשה קען מען לערנען אז דער אייבערשטער וויל פון א מענטש אז א מענטש זאל מוטשען און מוטשען און מוטשען, קיינמאל איז נישטא קיין קיין יאוש, אפילו מען זעט אידישע קינדער זענען געווען אין מצרים צוויי הונדערט צען יאר, צו דורי דורות, אזויפיל יארן, ס'איז שוין נישט געווען קיין, לכאורה פון אויבן אויף האט אויסגעקוקט אז ווען וועט מען ארויסגיין פון מצרים, ס'האט אויסגעקוקט ווי א חלום טאקע, אבער דאס וואס איז געווען אז די אידישע קינדער האבן האבן זיך געוויינט און געבעטן, דער אייבערשטער ווארט אז א מענטש זאל צוגיין צו אים זיך בעטן ביי אים, און דער אייבערשטער האט געווארט צו משה אויך, און דעם און דעם זכות וואס משה האט זיך אזויפיל גע'טענה'ט מיטן אייבערשטן, האמער די גאנצע פרשה דא, דער אייבערשטער האט אים מגלה געווען גרויסע זאכן, אזוי ווי אונז זעמער פריער ווען משה האט געזאגט איך קען נישט רעדן, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול גם אי שלשום, איך קען נישט רעדן כי כבד פה כבד לשון אנוכי, מיר האבן שוין גערעדט פאריגע וואך, וואס איז פשט אז ער זאגט אז ער איז א כבד פה און א כבד לשון, ער האט נישט געקענט רעדן, ער האט אביסל געשטאמפלט אבער ער האט געקענט זאגן וואס ער וויל. ער האט נישט געקענט, ער איז נישט געווען אינגאנצן, ער האט געהאט אביסל א שווערעקייט אין לשון, אויף וואס וויל ער ארויסברענגען כבד פה כבד לשון אנכי, האבן מיר גערעדט פאריגע וואך אז משה רבינו האט געזאגט אז צו רעדן מיט פרעה און צו רעדן מיט אידישע קינדער איז א שווערע ארבעט ווייל א מענטש וויל צוגיין יענעם משכנע זיין יענעם יענעם רעדן מיט יענעם ס'איז זעהר א שווערע זאך ס'איז די שווערסטע זאך וואס א מענטש האט אין לעבן זיך צו פארטראגן מיט מענטשן מיט אלעמען. איז האט משה געזאגט פארן רבונו של עולם איך דארף צוגיין יעצט צו כלל ישראל יעדער צו זאגן אנדערש איך וועל זיי זאגן אזוי וועלן זיי מיך פרעגן ס'וועט זיין טענות געב מיר די דרך איך זאל קענען מצליח זיין צו רעדן מיט יעדן מענטש כי כבד פה כבד לשון און איך האב נישט די שפראך צו רעדן מיט יעדן איינעם האט דער אייבערשטער געזאגט מי שם פה לאדם אוי מי ישים איליים אוי חירש אוי פיקח אוי עיוור ווער מאכט די אלע זאכן ווער האט דיך באשאפן ווער האט דיר בכלל געגעבן די מויל צו רעדן ווער האט דיר די אלע זאכן געגעבן הרי אנכי השם. די נקודה פון אמונה האט אים דער אייבערשטער שטארק אריינגעווארפן דאס געדענקען, ווער האט דיר געגעבן דעם מויל צו רעדן? איך, ממילא דארפסטו נישט מורא האבן, דו וועסט וויסן וויאזוי צו רעדן מיט יעדן איינעם לויט זיין שפראך. לאמיר צוגיין צו די מכות, דאס איז די עיקר וואס מען האט געוואלט יעצט צוגיין, לכאורה אויבן אויף קוקט אויס אין די פרשה אז די מכות וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר מצרים און פאר פרעה איז אים צו שטראפן, און אז דער אייבערשטער וויל נישט פון אים גארנישט, ער וויל אים אנשטראפן. שיק ארויס די קינדער און געענדיגט. ניין, ס'איז נישט ריכטיג. דער אייבערשטער האט געגעבן אלע מכות פאר פרעה, איז געווען איין מטרה איז געווען דא, סיי פאר פרעה און סיי פאר כלל ישראל ווי זיי זיך אויסצולערנען אז דער אייבערשטער קומט מיט א מענטש מידה כנגד מידה, צו וויסן וואס דער אייבערשטער וויל פון דיר אין די צייט דו כאפסט א פאטש, זאלסטו וויסן דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר עפעס, ער וויל דיר נישט געבן א פראסק. כדי סתם דער אפגעפאטשט און געגאנגען ווייטער. דער אייבערשטער געט א פאטש א מענטש כדי ער וויל דער אייבערשטער וויל ער זאל עס משנה זיין. דאס איז געווען די אלע מכות פון אנהייב ביזן סוף. מיר האבן אנהייבן מיר אנהייבן זען וויאזוי עס האט זיך אנגעהויבן. דער אייבערשטער שיקט משה מיט אהרן, קח את מטכו והשליך לפני פרעה יהי לשנאים. נעם דיין שטעקן. וואס איז די ענין פון די שטעקן דא? מטה. די מטה, די שטעקן, איז א זייער א גלייכע זאך, די גלייכקייט פון א מענטש. דער אייבערשטער זאגט פאר משה און אהרן זאל גיין מיטן שטעקן, גיי צו פרעה, ווארף דעם שטעקן אויף דער ערד, און זיי מרמז אז ער האט משנה געווען דעם די גלייכקייט, מטכו, ער האט מטה געווען און איבער געבויגן די גלייכקייט און ער האט זיך משנה געווען, אפילו פרעה איז געווען א גלייכער מענטש בטבעו, יעדער מענטש ווערט געבוירן מיט גלייכקייט, נאר די גוים. די רשעים זענען משנה זייער טבע און זיי ווערן שלעכט, איז קח את מתך, נעם דיין שטעקן, ווארף עס אוועק, היא לסנין, צו ווייזן אז זיי האבן זיך איבערגעדרייט פאר א שלאנג, זיי זענען געווארן שלענג במשך די צייט, אזוי האט משה טאקע געטון, וישלח אהרן את מטהי לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לסנין. שוין, פרעה האט זיך פארשטייט זיך אויסגעלאכט, ער זאגט, דאס איז מיין טבע, איך קען נישט משנה זיין גארנישט, ויקרא פרעה לחכמים ולמכשפים, ער האט זיי געזאגט, נו רבותי! ויעשי גם הים חרטים המצרים בלעתיים קיין, דאס איז די טבע, א מענטש איז א שלאנג, א מענטש האט אין זיך שלעכטקייט, א שלאנג איז מרמז אויף פארביסנקייט און שלעכטקייט וואס א מענטש האט אין זיך אינעווענדיג, אפילו מען זעט עס נישט אינדרויסן, א שלאנג רעדט נישט קיין איין ווארט, מען הערט אים נישט, מען זעט אים אפילו נישט, ער ליגט אויף דער ערד, א מענטש קען גיין אויף די גאס און גארנישט שפירן, איינער קומט פון אונטן און געבט אים א בייס, דער שלאנג איז א רמז אויף א מענטש וואס אויסערליך זעט מען גארנישט, אבער ער טוט דאך אזעלכע שלעכטע זאכן פאר די בריאה.

איז די יצר הרע זינד מען דרייט אים איבער און ס'איז גרינגער צו גיין מיט לתאוות לבו. פרעה האט נישט מודה געווען, פרעה האט געטענה'ט אז א מענטש איז געבוירן געווארן נאר מיט שלעכטע מידות און ער האט נישט קיין גוטע מידות, ממילא איז נישטא וואס משנה צו זיין, איך, דו ביסט מיך נישט משכנע אויף גארנישט. איז דאס איז פשט הקב ה, ויחזק לב פרעה, ער האט זיך געהאלטן שטארק, ער זאגט דאס אין מיין הארץ, איך האב א שטארקע הארץ, איך האב א הארץ פון א שלאנג, איך האב נישט בלא שום מעלה אין קיין שדי בין השם, שוין דער אייבערשטער האט אים געזאגט, גיי ארויס צו אים צום טייך, שטעל דיך אקעגן אים, נאכאמאל מיטן שטעקן וואס האסט איבערגעדרייט פאר א שלאנג, ער זאל נאכאמאל זען אז ער האט זיך איבערגעדרייט פאר א שלאנג, האט אים געזאגט, יעצט גיי זאג אים אז איך גיי איבערדרייען די טייך פאר בלוט, וואס האט דער אייבערשטער געוואלט מיט דעם? דער אייבערשטער האט אים געוואלט מרמז זיין נאכאמאל די זעלבע זאך, אז א מענטש

יעצט, דו האסט איבערגעדרייט די גוטע זאכן, די וואסער זאגסטו, דו ווייסט נישט מי השם, דו ווייסט נישט ווער האט באשאפן די וואסער, דו ווייסט נישט ווער ס'האט באשאפן אלע גוטע זאכן וואס דו עסט יעדן טאג און דו לעבסט, אז דו ווייסט נישט וועט מען דיר ווייזן, זאלסט עס אן אז זאלסט גוט מתבונן זיין, אז דו האסט דיך איבערגעדרייט אויך פון וואסער אויף בלוט. די בלוט איז מרמז אויף א מענטש אז ער דרייט איבער די גוטע זאכן אויף שלעכטע זאכן. איז פרעה, דער אייבערשטער זאגט צו פרעה, דו האסט איבערגעדרייט, קודם כל ווילסטו נישט וויסן ווער ס'ברענגט די וואסער אויף די וועלט, ווער האט דיך באשאפן, דו ביסט דאך אויך באשאפן אכציג פראצענט פון וואסער, אלע גוטע זאכן וואס איז דא אויף די וועלט, די גרויסע בריאה, דו ווילסט דיך נישט מתבונן זיין אין די בריאה צו וויסן ווער, יעצט וועל איך דיר עס ווייזן, טראכט איבער, כדי ברענגען די בלוט, יעצט וועסטו האבן צייט צו טראכטן. פארוואס? כ'האב נישט קיין וואסער. ווען מ'פארמאכט דעם מענטש די קראן אין שטוב, הייבט ער אן מאכן חשבון נפש, ער קלינגט גלייך אן, כ'האב נישט קיין וואסער, דעמאלטס הייבט ער אן צו כאפן. כל זמן אז ס'איז דא וואסער אין קראן, וועט ער קיינמאל נישט זיך מתבונן זיין. דער אייבערשטער האט פשוט פארמאכט דעם קראן, און אלץ האט זיך איבערגעדרייט אויף בלוט, און דעמאלטס האט פרעה אנגעהויבן צו זען וואס טוט זיך דא. אויך אין די בלוט איז דא נאך א רמז פון די וואסער אין די בלוט, די תורה הקדושה, איז נמשל קיין מים, די וואסער האט א טבע, וואסער איז קודם כל די גרינגסטע זאך וואס איז דא, ס'גייט, ס'קומט אן איבעראל, פון אויבן אראפ, איבעראל, און מען קען עס פארבן אלע אלע פארבן, און ס'איז אויך א גאנצן צייט פארט עס, די וואסער פארט, די תורה הקדושה איז אויך אזא זאך, די תורה לייגט אריין אין א מענטש אזעלכע גוטע מידות, אז א מענטש אפילו מען פארשעמט דיך, מ'וועט דיך פארשעמען, מ'וועט דיך רודפ'ן, מ'קען זיין שטיל אזוי ווי די וואסער, ס'פארט, פארט און פארט און פארט, וואס וועט זיין? א גאנצן צייט פארט ער, ער קומט אלץ צוריק צום ים הגדול, נאכאמאל און נאכאמאל, ער דרייט זיך, קענסט אים אלץ איבערדרייען וויאזוי דו ווילסט, קענסט עס מאכן, נעמסט א גלעזל וואסער קענסט עס מאכן רויט, גרין, ווייס, אלע פארבן קענסט עס, די וואסער האט א סארט לייכטקייט, און דאס וויל דער רבונו של עולם, פאר דעם לערן מיר תורה, אז א מענטש דארף לערנען תורה, זיך איבערצודרייען, צו ווערן א גרינגע מענטש. נישט טשעפענען מיט מענטשן, נישט מבזה זיין א מענטש, זיין גרינג אזוי ווי וואסער, אז א מענטש פארלאנגט פון דיר א זאך, ווערסטו געפארבט אזוי ווי ער וויל, דו ווילסט איך זאל איך זאל דיר העלפן, איך וויל וואס דו ווילסט וועל איך דיר טון, דאס איז פשט א מענטש האט ביטול צו א צווייטן, אזוי ווי דער מדרש זאגט אז מען פרעגט א מענטש שלא עשית לבו, איינע פון די ערשטע שאלות פרעגט מען אים המלכת את חברך לך, האסט דיך ממליך געווען די חבר, וואס איז פשט המלכתו, פשט יעדע מענטש האט א. א צו ווי מייז, השם יתברך, ממליך זיין יענעם אויף דיר, אזוי ווי די וואסער, די וואסער האט א ביטול נורא, קענסט אים נוצן, קענסט אים טרינקען, קענסט אים פארבן, קענסט, נוצט עס פאר אלע סארט, מען גיסט אן די פעלדער מיט מיט וואסער, וואסער איז א זאך וואס איר, וואס דו ווילסט קענסטו מיט אים מאכן, איז דאס וויל דער רבונו של עולם פון אונז, מיר זאלן זיך איבערדרייען צו וואסער, צו ריינקייט, זיין ריין, אזוי ווי די תורה הקדושה, די תורה איז ריין, תורת ה' תמים ומשיבת נפש איז. ס'איז גאנץ ריין, א מענטש דארף זיך איבערדרייען אויף ריינקייט און אויף איידלקייט, איז למעשה ווען דער אייבערשטער האט געברענגט מכת סדום איז עס נישט נאר געווען פאר פרעה, ס'איז געווען אויך די עיקר איז געווען פאר כלל ישראל, דער אייבערשטער שטראפט די גוים, ווען דער אייבערשטער ברענגט א עונש פאר די גוים שטייט אין די גמרא איז עס למעשה דארף ער ברענגען די עונש פאר אונז, נאר. ער וויל עס נישט ברענגען פאר אונז ווייל אונז זעמער און זיין פאלק, ברענגט ער עס פאר די גוים, און אזוי מיר קוקן אויף די גוים, ס'פאסירט כל מיני געשעענישן אויף די וועלט, ס'געשענט ערדציטערנישן, זאכן, דאס איז אויך, ס'האט צו טון מיט די וואכנדיגע סדרה, דער אייבישטער שאקלט די ערד, ער שאקלט עס, אזוי ווי מכת דם, מיר זעען אזעלכע זאכן, ס'ווערט געשאקלט די וועלט, דער אייבישטער איז מרמז, עפעס גייט פאר אויף דער ערד וואס איז נישט. דו שפירסט דיך צו גרויס, אזוי ווי קורח, שטייט, ווען ער האט זיך געשפירט גרעסער פון משה, האט אים די ערד איינגעשלינגען, פארוואס? דאס איז ענין פון גאווה, דו שפירסט דיך אזוי גרויס, אה, גיי אריין אין דער ערד, וועסטו זען פונקטליך, אה, וועסט דיך קינג גוט גוט דערמאנען ווי גרויס דו ביסט, ווען ס'געשענט א ערדציטערניש אויף די וועלט, אזוי ווי ס'האט פאסירט פאריגע וואך, איז וויל דער אייבערשטער מרמז זיין, אזוי ווי מכת סדום, אז עפעס האט פאסירט אז א מענטש שפירט זיך צו גרויס, עס איז דא גאווה, עס איז דא, איז דער אייבערשטער איז מרמז, ווען ס'איז ציטערט, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, המביט לארץ ותרעוד, דער אייבערשטער כביכול קוקט אראפ אויף דער ערד ותרעוד, און ער שאקלט אויף די וועלט, כדי מרמז צו זיין אז עפעס איז נישט, עפעס פעלט. מיר האלטן זיך נישט גענוג נידריג אזוי ווי די וואסער וואס די וואסער גייט אריין א גאנצן צייט טיף טיף טיף אונטן. דאס איז אונזער מטרה פאר דעם לערנען תורה אז מען דארף אראפגיין אונטן אז די תורה איז מרמז אז ס'געט פאר א מענטש שפלות צו אריינגיין טיף טיף אונטער דער ערד אין די הארץ דארף א מענטש אזוי שפירן שפירן אזוי ווי משה רבינו האט געשפירט ער האט זיך געשפירט נידריג פון די גאנצע בריאה וואס עס טוט זיך אויף דער ערד ער האט זיך געשפירט אונטער דער ערד און ווען ס'שאקלט זיך איז א סימן אז עפעס עפעס פעלט אז ס'איז נישטא קיין שיפלעס אויף די וועלט, יגע בהרים ויעשני, המביט לארץ ותרעד, איז כביכול מיר דארפן זיך אויסלערנען דאם צפרדע יקינין די ערשטע דריי מכות האט צו טוהן מיט דער ערד, דאם איז דאך פון ווי קומט די וואסער, די וואסער די כיסוי פון די וואסער די דעקל איז דער ערד, רוקע הארץ על המים איז. איז דם, צפרדיה קינם און די דריי מכות האט צוטון מיט דער ערד, קינם איז ממש דער ערד אליין, צפרדיה קומט אויכעט פון די וואסער, די זאכן וואס האט צוטון מיט די ערד זאכן, און אז מען דארף משנה זיין, מען דארף משנה זיין אז מען זעט דער אייבערשטער האט געוואלט אין מצרים, און נישט נאר אין מצרים, היינט אויכעט, אלע זאכן וואס פאסירט אין די תורה איז זאכן וואס האט צוטון מיט אונז אויפן היינטיגן טאג. היום הזה, ס'נישט נאר ס'געווען אמאל א מעשה מיט פרעה ס'איז א גאנצע מעשה מיט בלוט מיט מיט פרעש מיט גאנצע ס'קוקט עפעס אויס א כאילו מ'רעדט דא פון אמאליגע זאכן ניין ס'האט צו טון מיט אונז אויפן היינטיגן טאג מ'דארף זוכן די אלע זאכן וואס האט צו טון מיט היינט ס'איז פאסירט די שרעקליכע זאכן אין דעם דור איז פשט ווייטער דער אייבערשטער ברענגט מכת דם אז ס'איז דא א ערד ציטערניש איז אזוי ווי מכת דם צפרדע כינים דער אייבערשטער וויל אונז מרמז זיין אז אונז האמיר פוגם געווען אין די ענין פון וואסער, אז מען ווייסט נישט גענוג אז ער האט געברענגט די וואסער אויף די וועלט און ער ברענגט געבט אונז אלעס, די שפייז וואס איז דא אין די וועלט איז די וואסער, און מיר זיך נישט גענוג מתבונן אין די דרכי הבריאה, דאס האט דער אייבערשטער מרמז געווען פאר כלל ישראל און פאר פרעה אויכעט, דם. נאכן צפרדע איז די די פרעש האבן זיך ארום געדרייט, זיי האבן פארדעקט קודם כל דער ערד, זיי האבן פארדעקט די גאנצע ערד, מען האט נישט געקענט, ס'איז געווען אנשטאט רויקע הארץ על המים איז געווען א מצב רויק א הארץ פארדעים על המים, זיי האבן פארדעקט די ערד, פשט ווייטער נאכאמאל אז עפעס איז נישט אין ארדענונג מיט דער ערד, נאכדעם האבן זיי זיך געקומען, זיי האבן זיך געדרייט אין שטוב, אזוי ווי ס'שטייט, ושרץ היאור צפרדעים ועלי באי בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובתעניריך ובמשעריתך, זיי האבן זיך געדרייט. אין צימער, ס'איז געווען, די פרעש איז געווען אזוי ווי א וועקער זייגער, די טבע פון א פראש איז צו זיך פייפן ארום, ס'איז דערמאנט דעם מענטש וואס ער טוט אין שטוב, אז די ביטול תורה וואס ער האט אין שטוב, די אלע זאכן וואס ער נישט, וואס ער איז נישט אין ארדענונג אין שטוב, בחדר משכבך, ועל מיטתך, ותנירייך, אין די טייג, אין די עסן. אלע זאכן וואס א מענטש ווערט געשלאגן אין דעם, אין תאוות אכילה, אין בעט, ער איז שלעפעריג, ער שלאפט א גאנצן טאג, איז די פרעש, זיי האבן געהאט די מטרה צו אויפוועקן דעם מענטש אזוי ווי א וועקער זייגער און דערמאנען וואס ער דערמאנט פאר פרעה, און די אידישע קינדער האבן אויך האט געדארפט נעמען די מוסר השכל וואס זיך אצולערנען פון דעם, און דאס איז געווען די מטרה וואס דער רבונו של עולם האט געברענגט די פרעש, און פרעה האט זיך ווייטער אויסגעלאכט, אה, ס'איז א טבע, אזוי בין איך, ער האט געזאגט פאר משה רבינו. דאס בין איך, איך קען נישט משנה זיין, איך האב ליב צו שלאפן, איך האב ליב צו עסן, ס'איז איך קען נישט משנה זיין גארנישט, משה זאגט פאר פאר פרעה, ניין, דו האסט עס משנה געווען, דו קענסט עס משנה זיין אויף צוריק, און דאס איז געווען די גאנצע וויכוח דא צווישן משה און פרעה, ווייטער האט ער, האט דער אייבערשטער געזאגט, ש ע פארשטייט נישט וואס וואס איז פרעש, דאס איז נישט קיין גענוג א וועקער זייגער, האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה, יעצט זאלסטו אים ברענגען לאז די כינים, דאס איז א גוטע רמז פאר א מענטש אז ער איז אנגעשמירט מיט שמוץ, ער איז אנגעשמוצט, וויאזוי קומט לאז? ס'קומט דורך אז א מענטש איז שמוציג, ווייסט ער דארף ער זיך רייניג מאכן, זיך גיין אפבאדן, דער אייבערשטער האט געוואלט מרמז זיין, קוק אן ווי שמוציג דו ביסט, שלעכטע מידות, און ווער ברענגט די כינים? ווער ברענגט עס? א מענטש ברענגט עס פאר זיך, וויאזוי ווערט א מענטש לייזיג? ווייל ער רייניגט זיך נישט אן, בגשמי, א מענטש רייניגט זיך נישט אויס, וואס די תוצאות זענען די לאז. די קינעם איז איז נאר די תוצאה, עס פשט ווער איז שולדיג? די אליין ביסט שולדיג, דאס האט דער אייבערשטער געזאגט פאר פרעה, די לאז איז פאר דיר, דו ביסט אנגעלאזט, דו ביסט אנגעשמירט מיט קינעם, דו האסט עס אליינס געברענגט, און דו דארפסט עס משנה זיין. דעמאלטס האבן די מצרים אנגעהויבן אביסל כאפן, האבן זיי געזאגט טאקע, אצבע אלוקים היא, אוי, עפעס זעט מען דא אז ס'איז דער אייבערשטער'ס פינגער כביכול, דער אייבערשטער וויל מיר אונז מרמז זיין, אז מיר מיר זענען אליין שולדיג אין דעם, אבער פארשטייט זיך א מענטש האט בטבע, ער קען זען אסאך זאכן אז ער איז שולדיג, און ער אז ער אליינס איז לייזיג, און ער אליינס האט גורם געווען אלעס, אבער ס'רוקט אים נישט, א מענטש האט איז בלייבט אזוי מיט די שלעכטע מידות, כינים איז מלשון אם כינים אתם. אמת'קייט, אזוי ווי ס'שטייט אין פרשת מקץ, שטייט אויך, ויאמר אלינו איש אדון הארץ בזאת איידא כי כנים אתם, איר זענט אמת'דיג, אמת'דיגע מענטשן, די כנים איז מגלה א מענטש די אמת'קייט, ווען א מענטש זעט די שמוץ אויף זיך און אז ער האט לייז און ער איז אנגעשמירט מיט שמוץ, דערמאנט ער זיך גלייך אז ער איז שולדיג, ער האט אנגעהויבן מיט דעם, ער האט זיך נישט רייניג געמאכט פון אלע חטאים און ער האט זיך נישט אפגעבאדן פון די שמוץ, ממילא האט ער כנים. האט ער לאז, קינעם איז מלשון כנות, מלשון אמת'קייט און ריכטיגקייט פנימיות'דיג. דאס האבן די מצרים אביסל געכאפט, זיי האבן געהאט אין דעם א כאפ, אבער ווייטער האבן זיי עס געגעבן א שטופ אוועק, ויחזק לב פרעה, ולא שמע אליהם, עה, דאס איז מיין טבע, יעדער מענטש ווערט שמוציג און ער ווערט אנגעשמירט, און די לאז איז א טבע און ס'איז נישטא וואס משנה צו זיין, דאס האט פרעה געזאגט, האט דער אייבערשטער געזאגט, אויב אזוי, אם אינך משלח את עמי. הנני משליך בך ובעבדיך ובעמיך ובבתיך את העורב, עורב, אין די תורה שטייט נישט בפירוש ארויס וואס מיינט עורב, די הייליגע חזל האבן אונז מפרש געווען וואס מיינט עורב, אין די תורה ווערט נישט דערמאנט איין ווארט אז ס'איז געווען ווילדע חיות, עורב איז מלשון א צומישונג, א מענטש גייט ווייטער מיט חכמות אקעגן רבונו של עולם, ער האט א גאנצע צייט חכמות, ער מיינט אז ער קען נישט משנה זיין זיין שלעכטע מידות און ער באשולדיגט שטענדיג דעם רבונו של עולם אז. אז ער האט נישט גענוג הילף, איז דער אייבערשטער לאזט אים זיך ווערן צומישט, ארער איז מלשון א צומישונג וואס א מענטש האט אין מוח, א מענטש ווערט צומישט, זאגט דער רבונו של עולם, דו ווילסט ווייטער אנהאלטן מיט דיין שלעכטע מידות, און דו ווילסט עס נישט משנה זיין, און דו זאגסט א גאנצן צייט אז עס איז א טבע, איז אויב אזוי, הנני משליך בך ובעבדיך ובעמיך ובבתיך, אלץ אין שטוב וועט אלעס אויסזען אלץ א צומישונג, א צומישטקייט אין מח, א מענטש איז צומישט, האט ער, וואס די תוצאות פון דעם איז ווילדע חיות, די אלע חיות האבן שלעכטע מידות, יעדע חיה האט א אנדערע שלעכטע מידה, יענער פארציקט און יענער בייסט, דא חיות וואס האבן גיפט, יעדע חיה האט אנדערע שלעכטע מידות, איז אויב גייט א מענטש מיט טבע, און ער זאגט ס'איז די רבונו של עולם, די רבונו של עולם האט מיר אזוי באשאפן, מיט שלעכטע מידות איז אויב אזוי וועסטו זיין צומישט שטענדיג און וועסט האבן אלע שלעכטע מידות און שלעכטע חיות וכך הוה. דא האט דער אייבישטער געזאגט פאר די אידישע קינדער, עטס דארפטס זייער אכטונג געבן פון די מידות, די שלעכטע מידות פון די מצרים, איך גיי זיי שיקן יעצט ארויף א צומישונג, א שטארקע צומישונג אין מוח, א צעמישונג פון חיות, זאלן זען וועלכע חיות זיי זענען, א גוי האט א א חי'שקייט, א ווילדקייט צו הרג'נען, רציחות, דאס גיי איך זיי ווייזן, דער אייבערשטער האט עס אראפגעברענגט, זאלן עס קענען זען מיט די אויגן וואס זיי זענען, זיי פירן זיך אויף ווי ווילדע חיות מיט אלע שלעכטע מידות, אבער ווי פלייסי ביום ההיא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם אוריו, דער אייבערשטער זאגט איך וועל מאכן א הבדלה, א הבדלה, מבדיל בין קודש לחול, מיין אוהל החושך, מיין ישראל הוא עמי, מיכאל אוטיילן, די גוים האבן בלבילם, צומישטקייט, ווילדע מידות, חיות רעות, אבער עטץ זאלסט זיין איידל, איך וויל ענק אפטיילן, עטץ זאלסט געדענקען, מיין ישראל הוא עמי, נישט זיין צומישט, א מענטש דארף זייער אכטונג געבן, נישט זיין צומישט, האבן א קלארקייט, בעטן דעם רבונו של עולם שטענדיג צו האבן א קלארקייט אין יעדע זאך, דאס איז איינער פון די יסודות וואס א מענטש האט. אז טאמער א מענטש איז קלאר און ער רעדט צום רבונו של עולם, רבונו של עולם גיב מיר א קלארקייט איך זאל נישט זיין צומישט, איך זאל קענען טון וואס איך דארף טון, איך זאל קענען רעדן צו דיר רבונו של עולם מיט א קלארקייט, וויסן וואס איך דארף משנה זיין, אז א מענטש איז צומישט ווייסט ער נישט אפילו אז ער האט שלעכטע מידות, ער מיינט אז דאס איז כך טבעו, אזוי איז ער, אבער טאמער א מענטש האט א קלארקייט אין מח, איך ווייס קלאר איך האב שלעכטע מידות, איך ווייס איך האב שלעכטע מידות, איך בין אליין שולדיג אין דעם, דער אייבערשטער האט עס באשאפן גאר גאר קליין בטבע, אז איך קען עס נוצן, און איך האב עס אויסגענוצט אויף שלעכטע מידות, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן למשל א טבע פון עקשנות, אבער ער האט עס מיר געגעבן פאר גוטע זאכן, איך זאל קענען זיין א עקשן עבודת השם, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן א טבע פון קנאה, פארוואס האט ער מיר געגעבן א טבע פון קנאה? ער האט מיר עס געגעבן יסודיות'דיג איך זאל עס קענען נוצן צו קויפן. צו צו מקנא זיין, קנאת סופרים, צו מקנא זיין יענעם, יענער האט גוטע מידות, איך וויל עס קענען אויך אנקויפן גוטע מידות, יענער האט גוטע זאכן פון יראת שמים און פון זאכן, איך וויל עס קענען אנקויפן, דער אייבערשטער האט דיר עס געגעבן לטובה, דו האסט עס איבערגעדרייט לרעה, איז ממילא א מענטש דארף א קלארקייט צו וויסן די זאכן, א מענטש דארף עס וויסן, נישט ער זאל מיינען איך בין באשאפן געווארן אזוי ווי פרעה האט געזאגט, מי אשם מה שאשמע בקולו, איך קען נישט משנה זיין גארנישט, איך, ס'איז נישט מעגליך! דאס איז א ענין פון יאוש. ביז דער אייבערשטער האט אים געוויזן, ער האט אים געברענגט דם, צפרדיה, כינים, עורב, אלע מכות, יעדע מכה איז געווען פאר זיך, ווייטער זעט מען למשל דבר, דער אייבערשטער האט דיר געברענגט דבר, וואס איז דבר? דבר איז די ענין פון עבודה זרה וואס יעדע מענטש האט אין זיך, למשל זיי האבן גענוצט די בהמות דעמאלס, זיי האבן עס געדארפט נוצן פאר כל מיני, זיי האבן עס געמאכט פון דעם עבודה זרה שפעטער, אבער למעשה יעדער מענטש האט אביסל אביסל די בחינה פון דבר, יעדער האט זיך זיינע עבודה זרה'לעך, ער מיינט אז דער אייבישטער מוז אים אלעס געבן, דאס איז ענין פון כפירה, אלע מטלטלין למשל, אלע זאכן וואס א מענטש האט ארום זיך, ער וויל האבן די גאנצע וועלט ארום זיך, א מענטש נוצט כל מיני זאכן ארום זיך, למשל א בהמה, צו אלע בהמות וואס א מענטש, ער דארף פארן, ער דארף גיין, קומען, אמאל פלעגט מען נוצן פערדן מיט אזעלכע סארט זאכן צו גיין, אלע זאכן וואס א מענטש האט ארום זיך, בגשמי, מטלטלין, און א מענטש ווייסט נישט אז דער רבונו של עולם געבט עס אים, איז דאס ווי א בחינה פון עבודה זרה, וויסן אז אלעס וואס א מענטש האט ארום זיך, אלעסדינג, איז פונעם רבונו של עולם, און טאמער האסט עס נישט וואס דו דארפסט האבן, איז אויכעט פון רבונו של עולם. דאס איז געווען די ענין פון די ווער וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר זיי, ויאמר ה' אל משה בוא אל פרעה ודיברתו אליו, זאלסט עס אים גוט מסביר זיין און אריינלייגן אין קאפ, כה אמר ה' אלקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, מען קען. ארויסגיין פון די יצר הרע, כי עמו אין אתה לשלח, טאמער ווילסטו נישט ארויס שיקן אידישע פאלק, ואותך מחזיק בם, ווילסט אנהאלטן מיט דיינע שלעכטע מידות רעות, הנה יד ה', היו במקנך, אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, די אלע זאכן וואס נוצט א מענטש, וואס א מענטש באנוצט זיך מיט דעם ארום זיך, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד, דאס ק, אלע זאכן וואס דו נוצט ארום זיך וועט אלעס שטארבן. ס'געשענט אסאך מאל טאמער איז זאך אין שטוב, למשל ס'הערט אויף צו ארבעטן די לעקטער, ס'איז זאכן וואס א מענטש קען נישט נוצן ביי זיך זאכן, ס'הערט אויף צו ארבעטן די אלע מיני גשמיות'דיגע זאכן וואס ס'הערט אויף צו צו ער קען עס נישט נוצן ער ווערט זייער דערשראקן און דעמאלטס קען זיך א מענטש מתבונן זיין למשל ווען ער ווען ווען די לעקטער הערט אויף צו ארבעטן קען ער טראכטן א רגע איין מינוט ווערט מיר געגעבן למשל א מענטש רייט אויף א פערד און פלוצלינג שטארבט עס ער דארף אנקומען יעצט גאר ווייט און ער האט עס נישט קען ער זיך מתבונן זיין ווער געבט מיר דאס ווער געבט מיר ווער געבט מיר די כח צו נוצן א פערד ווער געט מיר די אלע זאכן ארום און ארום איך זאל קענען אנקומען גאר גיך צו ווי איך וויל אנקומען? דאס האט דער אייבערשטער געוואלט ווייזן פאר פרעה און פאר כלל ישראל ביי די מכת דבר אז אלע זאכן די אלע גשמיות'דיגע זאכן ארום דיר איז שטארבן, והפלו ה' בין מקני ישראל לבין מקני מצרים, דער אייבערשטער וויל נאכאמאל מאכן א הבדלה צו וויסן אז די אידישע קינדער נוצן מקני ישראל איז פשט זיי נוצן עס פאר עבודת השם פאר קרבנות, וואס טוען מיר אין בית מקדש? מען האט גע'שחט'ן בהמות, אלץ געבן פאר רבונו של עולם. די אלע זאכן וואס מיר האבן, און מיר האבן געקענט עסן קרבן שלמים, צו אלע קרבנות איז, אבער די ערשטע זאך איז קודם כל געבן פאר רבונו של עולם, מיר שעכטן עס פאר רבונו של עולם צו וויסן דער אייבערשטער געבט אונז צו עסן, געבט אונז צו טרינקען, אלעס גוטס געבט דער רבונו של עולם. דאס איז והיפלא, דער אייבערשטער מאכט א הבדל צווישן מקנה ישראל און ויקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר, ס'דארף גארנישט שטארבן ביי כלל ישראל, פארוואס? ווייל זיי ווייסן ווער געבט אונז אלע בהמות, ווער געבט אונז אלע זאכן וואס מ'קען נוצן, ווער געבט אונז. צו פארן, מען קען פארן היינט מיט א פליגער גאר שנעל, די אלע זאכן וואס מיר האבן, דאס דער רבונו של עולם געבט אונז עס, ממילא דארף ער אונז נישט געבן א עונש, ווייל די אלע עונשים וואס דער אייבערשטער האט געגעבן אין מצרים איז א רמז, אז וויבאלד דו פירסט דיך נישט גוט, וויל דיר דער אייבערשטער מרמז זיין, ער וויל דיר עס אנשטעלן, ס'ווערט פלוצלינג א, ס'שטעלט זיך אפ די זאך און דו קענסט עס נישט נוצן, דעמאלטס האסטו צייט זיך מתבונן זיין און טראכטן ווער האט דיר עס געגעבן, דאס איז א חלק פון די אמונה, א מענטש דעמאלטס טראכט, רבונו של עולם, ביז היינט האב איך נישט געטראכט אפילו איך האב די אלע גוטע זאכן, יעצט פון יעצט מאל וועל איך וויסן פארוואס דו האסט עס מיר געמאכט, ווייל דו ווילסט מיר מרמז זיין דו געבסט מיר די אלע זאכן ס'איז מאיתך השם יתברך לבד, און דאס איז די ענין פון אלע מכות, מיר זעמער ווידער אז ער האט זיך ווייטער אויסגעלאכט, ויכבד לב פרעה ולא שילח את פרעם, נאכאמאל האט ער געזאגט ס'איז א טבע, אה, ס'געשענט אלץ אז ס'צוברעכט זיך א זייגער און ס'צוברעכט זיך א, אז די פערד קען שטארבן, איך וועל נישט אנקומען, ער האט זיך ווייטער תולה געווען אין טבעיות'דיגע זאכן. אז ס'איז פאסירט, דאס האט פרעה געזאגט, אה, ס'איז פאסירט, זאגט אים דער רבונו של עולם, איך מוז דיר יעצט געבן א געזונטן ציפ, ויאמר ה' אל משה ואל אהרן, קחי לכם מלוך אופניכם פיח כבשן, יזרקו משה השמים וווארף עס אויפן הימל, זאלן די גאנצע וועלט זען, והיה לאבק על כל ארץ מצרים וועט זיין, והיה על האדם פון אביסל פיח כבשן. איז געווארן פון דעם דער אייבערשטער האט איבערגעדרייט, ס'איז געווארן שחין פורח, אבעבועות, בכל ארץ מצרים, דאס איז שוין מער, ס'טוט וויי אינעווענדיג, שחין איז מער א פנימיות'דיגע זאך, ס'איז היץ וואס א מענטש האט, יעדער מענטש במשך ימי חייו האט ער אלץ יסורים, אמאל האט א מענטש פאקן, ס'איז כל מיני זאכן וואס א מענטש האט, אבעבועות, כל מיני זאכן וואס א מענטש האט יסורים בגשמי, איז אויך אט א בחינה פון שכין, וואס דער אייבערשטער גיבט דאס א מענטש, און דער אייבערשטער זאגט אים, קוק אן, דו פירסט דיך נישט אויף ווי פרעה, באמערק גוט צו דו האסט נישט די טבע, דער אייבערשטער וויל בשעת ווען א מענטש האט יסורים ער זאל איבערטראכטן, דאס איז די עונש, עונש איז אז א מענטש זאל קענען איבערטראכטן בשעת דו האסט די קלאפ, דו האסט א שכין, דו האסט כל מיני יסורים אויפן גוף. אלע מחלות וואס איז דא אין די וועלט איז אזוי ווי א בחינה פון שחין, מיר זעהן אז נאך אזוי פיל מחלות היינט, רחמנא לצלן, יענע מחלה רחמנא לצלן, מענטשן זענען זיך נישט מתבונן פארוואס ברענגט עס די רבונו של עולם, פארוואס, מענטש, רוב מענטשן זאגן אוי וויי, אוי נעבעך, יענקל, משה, וואס אזוי געשעהן, שלמה, כל מיני מענטשן וואס האבן כל מיני מחלות, וואס קען מען טוהן, נעבעך, מען דארף תשובה טוהן, זעהר א גוטע זאך, אזוי דארף מען טאקע רעדן, אבער דארף איך מתבונן זיין פארוואס געבט די רבונו של עולם די סארט מכה, פארוואס די מחלה פונקט, שחין, פארוואס איז שחין? שכינה איז אויך א, ס'איז א היצקייט, ס'איז פייער, ס'פעלט אין פייער, א איד דארף זיין פייער פארן אייבערשטן, א ווארעמקייט צום אייבערשטן, דאס איז דא א רמז אז ער נוצט עס נישט אויס צו עבודת השם, ער נוצט עס אויס צו עבירות, א מענטש האט א ווארעמקייט צו עבירות, ער האט א חיות פון תאוות רעות, ער צינדט זיך אן זיין הארץ צו עבירה, ער עסט, ער טרינקט, וכדומה, אלע תאוות איז היצקייט וואס א מענטש האט. און ער שפירט די ס'אינעווענדיג און פילט ער אן זיין הארץ מיט תאוות, דאס איז שכין. און ווען א מענטש זעהט אז ער חלילה ער האט קרענק, דארף ער זיך מתבונן זיין, דער אייבערשטער וויל אים מרמז זיין אז ער דארף משנה זיין די מידה פון די תאוות רעות וואס האט צו טון מיט אש, מיט פייער, ער נוצט אויס די פייער וואס דער אייבערשטער געבט אים, נוצט ער עס אויס פאר תאוות, איז ממילא ווען ער האט די יסורים, קען ער זיך מתבונן זיין און תשובה טאן, און טאמער טוט ער תשובה נעמט עס אן דער אייבערשטער אוועק, דאס איז געווען טאקע מיט די מכת שחין, ברד, ווייטער איז דער איז מרמז אז דער אייבערשטער ברענגט די רעגן, און דער אייבערשטער ברענגט די פייער, פייער און וואסער, אלץ איז די רבונו של עולם, אפילו עס איז צוויי זאכן תרתי דסתרי, א מענטש טראכט אסאך מאל אזוי ווי די אפיקורסים האבן געטראכט, יוצר אור ובורא חושך, ווער עס האט באשאפן די די די ווער האט באשאפן די פייער, ווער האט באשאפן די וואסער, איז דער אייבערשטער זאגט איך. איך קען עס מחבר זיין צוזאמען, בא האט עס פשט, זעסט די פייער מיט די וואסער און און אפילו עס איז בדרכם האבן זיי א טבע וואס זיי קענען נישט זיין צוזאמען, איז דער אייבערשטער האט געוויזן די אמונה אין די וועלט, איך ברענג אראפ ביידע, דאס זאל זיך נישט טועה זיין אז עס איז דא חלילה צוויי רשעות חלילה וחס, פארקערט, איך בין די, אני השם אלוקיכם, איך ברענג די פייער, איך ברענג די וואסער. אז עס איז פאסירט חלילה זאכן וואס עס ברענט אפ הייזער, וואס עס ברענט אפ כל מיני. ערטער ברענען אפ דארף מען אויך מתבונן זיין, דער אייבערשטער וויל מרמז זיין עפעס מיט די פייער, כי שצי אש ומצאו קוצים, טאמער עס גייט ארויס א פייער איז דא איז א סימן אז עס איז דא קוצים, עפעס איז נישט ריין, עפעס איז נישט אין ארדענונג. איז דאס האט דער אייבערשטער געוואלט מרמז זיין, אין מכת ברא האט דער אייבערשטער ברענגט אראפ די פייער, ער האט באשאפן די פייער, ער האט באשאפן די וואסער, ער ברענגט די רעגן, און ער ער איז גורם חלילה אז עס זאל געשען שלעכטע פאסירונגען מיט די פייער, און די עיקר פון די פייער און וואסער איז די חלק הטוב, מיר נוצן פייער צו מיר קענען נוצן ליכט און אנווארעמען עסן, די אלע זאכן וואס מיר נוצן מיט די פייער לצד הטוב, און די וואסער וואס מיר נוצן אזויפיל צו קענען טרינקען צו וכדומה, איז דאס איז די ענין פון ברד אז דער אייבערשטער האט געוואלט מרמז זיין פאר פרעה און פאר כלל ישראל און פאר אונז היינט אויכעט אז דער אייבערשטער ברענגט אלעס פון הימל, עס איז אלץ פון אים, און טאמער זעהט מען עס נישט, געשעהן כל מיני זאכן, כדי מען זאל זיך קענען מתבונן זיין, און טאמער זיך איז מען זיך מתבונן, וואס דארף מען טוהן בשעת ס'פאסירט אזא זאך, אז ס'ברענט אפ חלילה א הויז, אדער יענער האט א מחלה, אדער צו ס'איז דא לייז, צו ס'איז דא כל מיני פאסירונגען וואס פאסירט אין די וועלט, כל מיני מאדנע זאכן, דארף מען גלייך זאגן רבונו של עולם פארוואס האסטו געברענגט די מכה, דו ווילסט מיר מרמז זיין עפעס אין דעם, אז איך פיל מיך נישט אויף בסדר, דו ביסט דיך מתבונן, גלייך נעמט אוועק דער רבונו של עולם אלע מכות. מען זאל טאקע זוכה זיין זיך מתבונן זיין אז וואס דער אייבערשטער טוט אז מען קען זיך מען קען זיך ווענדן צום רבונו של עולם אויף יעדע קליינע זאך און מען קען אויסנוצן אלעס לטובה, אלע אלע שלעכטע מידות וואס מיר האבן בטבע קען מען עס אויסנוצן אויף גוטס, און מען קען זיך ווענדן צום רבונו של עולם ווי א גוטע ידיד וואס מען האט דערמאנט פאריגע וואך אז ביי בנימין שטייט ער איז געווען די קלענסטע ברודער שטייט ביי בנימין לבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח חופף עליו כל היום וביין כסייפה אויף שוכן. דאס איז א מורא'דיגע יסוד אז א מענטש האט די אלע שלעכטע מידות וואס דארף ער טוהן יעצט? וואס איז די עצה למעשה וואס א מענטש קען טוהן כדי משנה זיין די אלע די אלע שלעכטע נאטורן וואס א מענטש האט פון בלוט, דם, א מענטש האט שלעכטע מידות אזוי ווי בלוט, ער איז אנגעבלוטיגט מיט מיט שלעכטע מידות, שטאט ס'זאל זיין ריין ווי וואסער און זיין גרינג ווי וואסער און קענען משנה זיין האט ער שווערעקייט אזוי ווי בלוט, צו אלע שלעכטע מידות א מענטש האט וויאזוי איז מען משנה? שטייט, אונז מיר האבן אלעס, מיט תורה זכות ללמדני, מיר קענען אלע עצות זען אין די תורה הקדושה, פארדעם לערנען מיר תורה, דאס איז די איינציגסטע סיבה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן לערנען תורה כדי צו זיך אויסלערנען גוטע מידות, א מענטש זעט די תורה, די תורה איז כולו עצותיו של הקדוש ברוך הוא, מידות טובות, ווי מער א מענטש לערנט תורה, איז ער זיך מער מדבק, צו גוטע מידות צום אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער איז דאך אמת'דיג טוב לכל, און דער אייבערשטער איז דאך די אמת'ע גוטס איז נאר דער אייבערשטער, טוב השם, איז דער אייבערשטער איז די גוטס, ווי אזוי קען מען טאקע מקורב ווערן צום אייבערשטן, איז דא א עצה פון בנימין, שטייט ידיד השם, בנימין איז געווען זייער נאנט צום רבונו של עולם, ער האט גערעדט מיטן רבונו של עולם ווי א ידיד, ער איז געווען די ידיד פונעם אייבערשטן, א גוטע פריינד פון אייבערשטן, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת יומא, שטייט מה היה בחלקו של בנימין, ער האט באקומען די אולם, די היכל, די קדשי קדשים, די גוטע גוטע חלקים האט ער באקומען, פארוואס? ווייל וביין כסייפה אויף שוכן, ער האט געווען מיטן רבונו של עולם ווי א גוטע ידיד, אזוי ווי א מענטש כאפט אן זיין חבר, ער כאפט אים אן אין די אקסל, א גוטע ידיד, א טאטע פאר א קינד, צו א גוטע חבר, כאפט ער אים אן ביי די אקסל, ער קען אים אלעס פארציילן, ער שארט אים אריין אין די אויערן סודות, פאר וועם קען מען זאגן די גרעסטע סודות? פאר א חבר, אפילו פאר א טאטע איז שווער אלעס צו זאגן, א מענטש קען זאגן פאר זיין טאטע אז ס'טוט אים וויי, און כל מיני זאכן וואס ער האט ווייטונגען וועט ער אים זאגן, אבער א סודות סודות וועט ער נאר זאגן פאר א גוטע חבר, איז בנימין האט געהאט אזא. נאנטקייט מיטן רבונו של עולם אז ער האט גערעדט מיט אים אלעס דינג ממש ווי א חבר ידיד השם ישכון לבטח ער איז געווען ידיד השם ממילא ישכון לבטח עליו איז ער האט זיך געשפירט ממש זיכערער מיטן באשעפער אז ער כאפט כביכול אזוי ווי ער כאפט זיך מיטן באשעפער ער כאפט אן זיינע די תורה הקדושה ער האט דעם באשעפער אין די האנט חופף עליו כל היום ווי וויין כסייף אויף שחין בשעת ער דער אייבערשטער כאפט אים אן. און ער קען רעדן און די רבונו של עולם אריינשארן בכסייפאוו איז די אויערן לעבן די אויערן שיינט מען אריין א סוד ממילא האט ער אים געקענט רעדן מיטן רבונו של עולם שטענדיג ווי א חבר אזוי ווי די גמרא זאגט טאקע ורצוה העושה יוצא מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובו היה מזבח בנוי ובנימין הצדיק היה מצטער עולה עולה ועולה בכל יום שנאמר וחופף עליו כל היום ובין כסייפאוו שוכן וואס איז פשט פון דעם? א קליינע קליינע רצועה, א קליינע קליינע, א קליינע בינדל וואס איז געווען אויף אזא קליינע זאך, האט ער זיך געבעטן ביים רבונו של עולם ווי א אמת'ע גוטע ידיד, ווייל סתם אזוי, א מענטש שעמט זיך, ער האט שוין די עילום האט ער, די קדשי קדשים האט ער, אלעס האט ער אין די הענט, אויף א קליינע קליינע רצועה גייט ער זיך בעטן, פאר ביים רבונו של עולם. פארקערט, בנימין אויף יעדע קליינע זאך האט ער געבעטן דעם רבונו של עולם, אפילו אויף א שיך בענדל, א שיך בענדל דאס איז רצועה, אפשר קען דאס זיין פשט אז ס'איז א רמז, קודם כל איז פשוט פשט אוודאי אז ער האט זיך אפילו אויף די קליינע חלק פון מזבח האט ער זיך געבעטן ביים רבונו של עולם, אבער אין דעם ליגט אויך א מורא'דיגע רמז אז בנימין הצדיק, דער קליינער בנימין טאקע, ער איז געווען די קלענסטע פון די ברידערס, אבער ער האט געבעטן אויף די קלענסטע זאכן, אזוי ווי א אמת'ע גוטע ידיד האט ער געבעטן אפילו אויף א שיך בענדל, אויף א רצועה, אויף א קליינע זאך האט ער געבעטן, אויף גאר קליינע זאכן האט ער אויך פארלאנגט פון רבונו של עולם, און דאס איז געווען זיין שטארקייט, מיר דאווענען צום רבונו של עולם יעדן טאג דריי מאל א טאג שמונה עשרה, דריי מאל א טאג דאווענט מען שמונה עשרה, דארף מען געדענקען, מיר דארפן זיך אויפפירן אזוי ווי בנימין הצדיק, טאקע א מענטש שפירט זיך זייער נידריג, ער איז גאר קליין, ער האט נישט קיין כח, ער האט אזויפיל חוטא געווען פארן רבונו של עולם, און ער האט גארנישט קיין הארץ צום רבונו של עולם, אבער פון דעסטוועגן דאך בנימין איז אויך געווען א קליינטשיגער, די קלענסטע ברידער'ל, און ער האט געהאט א שטארקייט, ער האט געוויסט דער רבונו של עולם איז זיינע, השם אחד ושמו אחד, דער רבונו של עולם איז פאר מיר, און איך מוז מיט אים רעדן, איך מוז מיך מיט אים מסייעת' זיין יעדע זאך, איך מוז מיך צו אים ווענדן, אויף די קלענסטע זאכן וואס איז דא אין די וועלט דארף איך מיך צו אים ווענדן, איז ממילא. ווען א מענטש גייט צו צו שמונה עשרה דארף ער טראכטן ער גייט יעצט איז ביין כסייף אויף שכן, איך גיי זיך יעצט זיין מיטן רבונו של עולם ביין כסייף אויף כביכול, איך גיי אים יעצט אריינשארן אין די אויערן א סוד, שמונה עשרה זאגט מען שטיל, פארוואס זאגט מען שמונה עשרה שטיל? ס'איז מרמז א מענטש אז מען רעדט מיטן רבונו של עולם שטילערהייט א סוד, קיינער טאר נישט הערן, פארקערט מיט וועם רעדט מען א סוד נאר מיט א גוטע חבר, ווען א מענטש טראכט אזוי אז ער רעדט א סוד מיטן רבונו של עולם ער זאגט אים אלעסדינג, בשעת'ן שמונה עשרה זאגט ער, בעט ער פונעם בוישן עולם די קלענסטע זאכן, העלף מיר אין דעם, איך האב א שלעכטע מידה, איך האב קינאים, איך האב לייז אויף מיר, איך האב שלעכטע מידות, איך רעד שלעכט צו מענטשן, איך טשעפע מענטשן. א מענטש רעדט אזוי צום רבונו של עולם, קען ער אלעס אפקויפן, ער וועט באקומען בטחון, ער וועט באקומען זיכערהייט, און ער וועט נישט זיין ביי זיך מינדערוויכטיג, ער וועט זיך נישט שפירן קליין, פארקערט דער אייבערשטער וועט אים געבן א שטארקייט מיט א זיכערקייט, אז ער זאל קענען חופף עליו כל היום ובין כסייפה אויף שוכיין, מיר זענען שטארק נאנט צום רבונו של עולם, על כל פנים ווען מען געדענקט אין די עצה טאקע אז מען קען יעדע שעה קען מען מאכן איין מינוט, חוץ אינמיטן לערנען טאר מען עס נישט טון, מען האלט אינמיטן לערנען, אבער יעדע שעה וואס איז נישט אינמיטן לערנען, גלייך ווען דער זייגער פייפט, קען מען מאכן. גלייך ווען ס'ווערט דריי אזייגער, איין גאנצע מינוט זיך ווענדן צום רבונו של עולם, זאגן א סוד פארן רבונו של עולם, זיך בעטן, ידיד ה' איש קל ובטח, איך וויל צו דיר רעדן צוויי ווערטער, איין מינוט וויל איך מיט דיר רעדן, מיר זעען אפילו די די די ערדציטערניש, ווי לאנג איז געווען די ערדציטערניש? איין מינוט, די ערשטע ערדציטערניש איז געווען א גאנצע מינוט, נאכדעם איז געווען נאך א פערציג סעקונדעס און נאכדעם איז געווען צוואנציג סעקונדעס. וואס איז פשט פון דעם? אין איין מינוט איז געווען איז צוויי הונדערט טויזנט מענטשן האבן געטראפן זייער טויט, ס'איז א פחד נורא, א מענטש טראכט זיך איבער וואס אין איין מינוט קען פאסירן, איז דאס א פשט אז אין איין מינוט קענסטו אויך אויספוילן צוויי הונדערט טויזנט מענטשן, קענסטו אויספוילן גוטע זאכן אין איין מינוט? דו נעמסט דעם דריי אזייגער אדער ס'ווערט פיר אזייגער אדער ס'ווערט ביינאכט א מענטש גייט אפילו א מענטש האלט אינמיטן עסן ס'ווערט פונקטליך צען אזייגער די זייגער פייפט יעדע שעה גלייך אין איין מינוט רעדסטו צום רבונו של עולם איין מינוט נאר רעדסטו צום רבונו של עולם קענסטו אפקויפן אזויפיל גוטע זאכן א מענטש זאגט רבונו של עולם איך אפילו גאר קליינע זאכן קודם כל די ערשטע זאך איז דאנקען זאגן רבונו של עולם איך דאנק דיך אויף אלע גוטע זאכן וואס דו געסט מיר ברויכני בגשמי אז איך קען עסן איך האב ציין און סע טוט מיר נישט וויי מיינע ציין, און מיין קאפ טוט מיר יעצט נישט וויי, איך קען לערנען תורה, אויף קליינע זאכן דאנקען קודם כל דעם רבונו של עולם, דאס די ערשטע זאך, פאר די בעטסט, קודם כל איין מינוט זאלסטו משקיע זיין נאר צו דאנקען דעם רבונו של עולם, ס'ווערט דריי אזייגער, די ערשטע זאך מאך א הודאה, נאכדעם קענסטו די אנדערע האלבע מינוט קענסטו בעטן און פארלאנגען, רבונו של עולם עס פעלט מיר א שיך בענדל, עס פעלט מיר א קנעפל, ס'פעלט מיר אפילו גאר קליינע זאכן, דעמאלטס וועסטו ווערן אנגערופן ידידי, ידיד השם, איש כן לבטח, דאס קענען משנה זיין, קענסט בעטן רבונו של עולם איך האב א שלעכטע מידה, איך וויל עס משנה זיין, הייב עס אן צו מאכן מסירות נפש, מיט תפילה וועסטו עס קענען אויספועל'ן. זאל טאקע דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן זוכה זיין טאקע צו משנה זיין אלע מידות צו מידות טובות, און זיין ערליכע אידן.